Hakuna munhu akauya kuna Mwari, mutadzi akauya kuna Mwari, Mwari akamufuratira.
To work for his family. Mwari ari kuti ndinoziva ini mifungo yandinayo pamusoro peupenyu hwangu. Jesu akutoenda kuJerusarema. We speak of his goodness. So you can face the judgment without fear.
Kwazwai vana vaMwari, tinotenda Mwari atipa mukana uno tidzidzezve zvimwe zvaJesu nekukasika sekudzidza kwatinoita mukati mechitendero chechiKristu. Zvino hazvirambi zvakadai, hapana chisingaperi even munyori webhuku murume anga akachenjera solomoni anoti hapana usiku urefu husingaperi namangwanani zvese zvatingaita regai ndikuzivisei vanhu vamwari chimwe nechimwe chine nguva yacho chimwe nechimwe chinosvika pakupera asi toda kutenda mwari kuti tinaye muponesi asingaperi nhasi toda kudzidza e, pamusoro penyaya inokosha mukati mekurarama kwedu semakristu nyaya inobata vazhinji vedu nyaya yehama dzedu dzakatisiya tine tine vaimbi vakawanda vakaimba pamusoro pevakafa asi na ivo vakatosvika pakufa vasina kuwana mhinduro maringe nehama dzakafa KuZimbabwe kumusha kwedu tine muimbi ainzi Simon Chimbetu akaimba akavhunza Mwari ndouvhunza mubvunzo uyu samatenga ndouvhunza chete ndouvhunza akati ndinouvhunza ko hama dzedu dzinotisiya dziri kupi munovaisa kupi kunyika iri kure uko kwavanoti kana variko havagoni kana kunyora tsamba uko kwavanoti kana variko havagoni kuchiridzira huwi vakasiya vana vavo vakatanga kutambudzika havagoni kuzviona havagoni kuuye vachitamba nevana vavo dai muimbi uyu wekumusha kwedu akanyora mazuva ano emacelphones aidai akaimba zvakare kwavanoti kana vari havagoni kusenda email kwavanoti kana variko havagoni zvakare kuridza runhare ndokubva avhunza simon chibetu akavhunza ndouvhunza chete ndouvhunza munovaisepi mwari but ndoda kukuzivisai vatereri ndoda kukuzivisai vanhu vamwari simon chimbetu naiye akasvikawo kuchengetwavo tikamuchema tikati gamba renyika razorora akaitwa provincial hero tikamuchema tikati muimbi nhasi uno dzangova nziyo dzake tosaravo tichivhunza mwari ko makamuisa kupi ko kwaasingachakwanisi kuimba tinavo vamwe vaimbi vana sekuru gora vaiti kana ndafa guva rangu kufa kwangu zvarova ndisei pachuru ndigojurujwa nevanondida pane vaimbi vedanso variko mazuva ano vamwe anotoimba tomuvhunza mwari ko amai vangu vari kupi patoda kuzivisai vanhu vamwari mhinduro pamusoro pehama dzedu dzakatisiya

regai ndikuzivisei vanhu vamwari takaropafadzwa kuburikidza neshoko ramwari hapana chatinoda nechatinotsvaka chingashayikwa mukati mebhuku yamwari vanoda kuroora nekuchata tsvakai pabhuku yajehovha vanoda kudya tsvakai pabhuku yajehovha vanoda kubhabhatidzwa tsvakai pabhuku yajehovha vanoda kunamata tsvakai pabhuku yajehovha vanoda kuziva pamusoro pehama dzedu dzakafa kuti dziri kupi tinogona here kutaura nadzo vanoda kuziva pamusoro pengozi kuti kana tikauraya imbwa inogona kumuka iri ngozi here vanoda kuziva zvese izvozvo musanetseka tsvakai pabhuku yajehovha tsvakai pabhuku yajehovha genesis chapter 2 verse number 17 kana mukadzidza ipapo shoko ramwari inobudisa pfungwa iyi kana mukadya muti uyu muchafa zviro kwazvo ndo patinoona nhoroondo yepakatangira rufu nhoroondo yepakatangira nhema dzekutanga nhoroondo yepakatangira eh, inonzi state of the dead nhasi uno nyika yose yazara rufu zvakatangira kupi pabhuku yagenesis chapter 2 mwari anozivisa madziteteguru edu ekutanga adhamu naivhi kuti kana mukadya muti uyu muchafa zviro kwazvo dati mucherechedze genesis chapter 3 vhesi number 4 Panoenda rimwe tsotsi rinouya ipapo, Satani anobva auya neyakewo nyaya oti mati chii, zvikanzi takanzi muchafa zviro kwazvo. Satani ndobva ati nomonomo ndobva asiyanisa zvikanzi you shall surely not die. Mwari ari kuti you shall surely die. Satani oti you shall surely not die. ipapo ndo pakatangira yatinoti the great controversy mapisha pisha echitendero mapishapisha maringe nechikristu kusvika pazuva ranhasi mapishapisha aya achipo ndiri kutotaura kudai kune munhu akateerera mharidzo yei ari kutoti nhai pasta vanotishungiridza kufa nei nemhaka yei kakutya rufu ndopakakatangira ndopakakatangira shashuli not die kaindi kuzivisei vanhu vamwari chinonzi kufa chii Chii chinof kunonzi kufa? Nhau Bhaibheri rinotiro zvino Mwari akaumba munhu neguruva revhu akafuridzira mweya weupenyu mukati memhino dzake kacherechedza munhu wamwari pabhuku ragenesis chapter 7 vhesi number 21 kusvika pavhesi number 22 panguva yanoa bhaibheri shoko ramwari rinotiro zvino zvipuka zvose zvakasikwa namwari zvaiva nomweya woupenyu zvakafa handisi kutaura pamusoro peoxygen asi ndiri kutaura pamusoro penonzi breath of life the principle of life zvikanzi zvakafa zvakafa nhasi uno tose tiri kufa pasta vari kutaura pano vachafa vakateerera mharidzoi vachafa vakomana vane mari dzinopisa panyika ino vachafa varombo vanosiririsa vachafa vari va, va, va, pakati nepakati vachafa ndoda kuzivisai vanhu vamwari makagara usararama semunhu asingafi ziva uri pauri kuti even ukazora futa rinopenya zvakadii kumeso pakupera kwazvo uchafa even ukaisa makeup inoyevedza zvakadini even ukapfeka suti inodhura zvakadini even ukasiririsa ukazviidza murombo zvakare uchisiririsa hapana nguva yazvinonzi rufu rucharespekta varombo nevanosiririsa kufa kuchauya kufa kwakauya da kuti uzvibate uri pauri wozvitsunya uzive kuti kufa kuchauya ukaona wachirwadziwa isaini yekuti pane chinogona kungoitika pamuviri mwari wokudenga akukomborerei nau ukacherechedza rufu rwauya kuuya kwerufu handiyo hondo yatiinayo hondo yedu haisi parufu vazhinji takatodaira kuti ndichafa That's why mawills achinyorwa. That's why vanhu vachirayira nhaka. That's why amwe achiti huyai ndikurayirei ndisati ndafa. Kufa haisiyo nyaya, asi nyaya inozouya panenge pafiwa uyezve afa haiziyo problem. Problem ndisu vapenyu pamusoro pehama dzedu dzakafa. makaterera kudai handikaadziki kuti pavanhu vese vakaterera hapana ha, anoti isu kwedu kumusha hatina kumboridza mhere hazvigoni anoti handina hama yakafa ende hama yakafa handiyo problem problem ndisu vapenyu tisu tinotya tisu tinoziva zvatinoita pamusoro pevakafa but bhaibheri shoko ramwari rinobudisa pachena pfungwai pamusoro pehama dzedu dzakafa ndati ndiverenge makaterera paridzi chapter 9 vesi number 5 inotiyo nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa asi vakafa havana chavanoziva kunyange nomubayiro havachina nokuti havacharangarirwi vhesi number 6 rudo rwavo nekuvenga kwavo negodo ravo zvose zvanguva zvapera hazvo havachina mugove nokusingaperi pazvose zvinoitwa pasi pezuva manga makaterera kana uri mukristu seni uchitenda mukati meshoko ramwari nemubhaibheri rabudisa pachena zviri pachena kuti vakafa havana chavanoziva havachina mugove pazvese zvinoitwa pasi pezuva ndosaka muchiona matsotsi eino nyika ndosaka muchiona even kune dzimwe nyika kana matsotsi akauya kuzorobha kana kuba vakaona kuti watiziva iwewe even wakarara vanati ah ziso iro munhu andiziva uyu vanoita pro vanoita zvese zvavangaita kuti vameke shuwa kuti wafa nokuti kana wafa hauchina chauchaziva dambudziko saka rinozobva kupi rokuti pasta vangu zvavafa vanondiona asisu tichiziva kuti muroyi wangu kana afa hachandioni vamwe vanotoserebreta kana vavengi vavo vafa why muchiselebrata munoziva kuti ruvengo hapachina asi kuselebrata kunongopera koga kana mudiwa wako afa diwa wako afa bhaibheri rinoti kana mugove hapachina zviri pachena izvi kunyika yekwedu kuzimbabwe hama kana ikafa mazuva ano havachanetseki vanogovana hembe musi uyoyo dzimwe dzacho dzinototorwa nemunhu aitova nezvipande zvake wemufi vanotosheyana hembe idzodzo they don't even care vanotorwirana hembe dzako mombe dzawaidisisisa totodzidye nyama parufu rwako masofa amairamba nawo totoagara parufu rwako nyaya tichiita majoks parufu rwako maka ndeyei vakafa havana chavanoziva pane ari kundivhunza achiti pastor hamusi siriyasi maita mwana mudiki panyaya yekufa tine zvatinoziva izvo zvaunoziva gara nazvo mudikani shoko riri kuti panapa wakafa haana chaanoziva zvaunoziva izvozvo tichazvitaura pamusoro venyaya anotiwo ngozi yembwa pati 2 zvaunoziva izvozvo havazi vakafa bhaibheri rangobudisa pachena kuti kana ndikafa ini panapa handichina chandinoziva usatora zvaunoziva wozviisa pamusoro pevakafa ndosaka uchiona kana munhu atofa tinoti achitunha chake chirimo mbo chero tikasara tikachema hapana ndosaka vamwe vaimbi venyika ino vachiti ivo kana muchida vaka vanhu vevabereki venyu vapei maruva vachiri vapenyu havakirei dzimba vachiri vapenyu vatengerei dzimota vachiri vapenyu kwete kuzonyepedzera kuvada muchiridza mhere pamusi wavanofa asi musina kuvaendesa kuchipatara havachina chavachaita havachina mugove even plate yesadza padhina havachina sheya maka ndeyei vakafa havana chavanoziva vhesi number 4 yepana muparidzi ipapo inototiyo nokuti imbwa mhenyu inopfuura shumba yakafa kunochiisa ndekupi konaye munhu wamwari kune kambwa kakaondoroka kanogwauta kaiti nekune shumba yakafa tose tinomhanya kufamba nekune shumba yakafa nemhaka yei imbwa mhenyu inogona kutondipuraya asi yashumba yakafa zimuzinda reshumba harigoni kundiparadza nokuti rakafa saka zvazviri kureva munhu wamwari mweya woupenyu uri mushumba yakafa yava useless ndo mweya woupenyu uri muna chiremba vafa ambonzwa musuno vanongoposta posta pasocial media vachitiwo aiwa kudzidza kwakanaka asi dambudziko rekudzidza haugoni kusiyira macertificates ako senhaka kuvana kudzidza kwakanaka vanhu vamwari asi kunongonakira iwe muridzi kana uripo wanzi chiremba vemabhuku vavuya dhokotera vavuya asi chiremba kana akafa even medical doctor vana vake havagoni kupfekavo eh, eh, dasikoti voti taakupindawo mulab taakuoparetawo mutheatre sezvaiita dedi nemhaka yei uyu wafa uyu haachagoni kuuya achirapa vakafa havana chavanoziva ndobva ndaita question make seiko vakafa vachingeta se vanongozodzoka zviri spiritual asi zviri physical zvatinoona tese vasingakwanisi kudzoka sei hana yako isingaroviwe sei hana yako isingarovi vakafa havana chavanoziva kaiverenga inotoenda mberi pana mapsarema 150 mapsarema 115 vhesi number 17 inobudisa pachena kuti kunyange nemugove havacharangarigwi pazvose zvinoitwa pasi pezuva yoenda mberi yokutaura pachena zvakare vana vacho vanosara vachisumudzirwa iye asingazivi vanogarwa dare iye asingazivi pane zvese mameetings ese anoitiwa vana vanosara vachitorerwa dzimba iye asingazizivi chaita kuti mawills anyorwe pazuva ranhasi ingari yekuti kune madzenga edzimwe hama ari mune ino nyika ane usimbe hwokushanda anongomirira kuti varidzi vezviro vazorore muvhu vamwe vanotoita meka shuwa kuti dai afa tatora upfumi seiko vachida kutora upfumi afa vanotoziva vega kuti wakafa haana chaanoziva saka kana tichiziva seiko tichiti vane chavanoziva tichienda kumakuva toita setataura nababa toenda papikicha pa yavo toti dedi makatisiyira nhamo seiko munhu wamwari toita setatovarota vachiuya tovaona vachiuya asi isu zvakare tine vamwe vari kutoselebreta kuti tokowaro afa haana chaanoziva hamusi kuona here vana vamwari kuti tiri kukaviswa bhora resimbi aa vakafa haana chaanoziva bhaibheri shoko ramwari rabudisa pachena ukaenda bhuku yajohn chapter 11 vhesi number 11 kusvika pavhesi number 14 jesu anoudza vadzidzi vake kuti hama dzangu dzinodiwa hama yedu razaro avata avata vakomana vanotadza kunzwisisa kuti anogoti avata seiko hanzi pavhesi number 14 jesu akazovaudza pachena kuti ndiri kureva kufa kwake hama yedu razaro afa asi ndinoenda kundomumutsa regai ndikuudzei vana vamwari hakuna munhu achamutsa vanhu pasi pezuva kusara kwajesu wega jesu wenazareta ndiye anotiye ndinoenda kundomumutsa hakuna munhu akafa anozvimutsa wose vanomutswa najesu uyezve hakuna munhu akafa anoti ini ndinogona kuzvimutsa kana kuti hakunazve mumwe munhu anoti ini ndichamutsa hama yangu vese vakafa kana vafa ane, ane, ane, ane authority neruramiro yekumutsa vakafa ndiye musiki wega jesu anoti asvika kuguva asvika pamusha pana mary vana mary vanototi aiwa kana ishe dai manga magara pano hazvanzi yedu haizi yaifa hazvanzi dzarazaro dzaitoziva kuti hazvanzi yedu yafa haina chainoziva infact vana mary havana kutombofungidzira kuti jesu achamutsa hazvazvanzi yavo jesu anoti iye hauna handina kukuudza here kuti unotenda kunyange akafa achararamazve hazvanzi yenyu inogona kurarama zvikanzi ndisinzi namary ndinozviziva kuti achamuka parumuko rwevatsvene pakuguma kwenyika yeti jesu aitoreva kuti ipo pano ndichagona kumumutsa vanhu vese vaivapo vaitova vasingafungidziri jesu paakatochema vakatoti onai aimuda yeti jesu aitochema vari kuchema nhamo iye achiziva kuti ndichamutsa but vese nekudzidza kwavo hapana akambofunga kuti musi uyoyo jesu achaita bipi rekumutsa razaro kubva kuvafi asi isu kwedu kuzimbabwe kucholocho kuguruve kuzaka nekwagutu nekwamutoko nekwamurehwa tisu tinoti hama dzedu kana dzafa dzamuka toimba famba nehighway amene highway yatino yatino yatinogadzira toga rimwe zifowe rinoenda kudenga tichiimba famba iwe undogara zvakanaka ikoko but bhaibheri riri kuburisa pachena razaro even paakamutswa pane munyori wechidzidzo chamutinofarira cheseventh day adventist anoburisa pachena kuti dai razaro anga afa akaenda aenda kudenga adzoka hazai anzi kunyange dai ndanga ndiri ndaidai ndakanetsana najesu kuti mandidzosereiko panyika ino asi zviri pachena kuti haana kuenda kudenga uye zvaakanga asina chaanoziva nokuti jesu akaburitsa pachena kuti razaro buda wekuti vamwe vanoti kune chimwe kune imwe middle heaven inombondo inomboenda vanhu pastop over vakamirira kuguma kwenyika panochengetedzwa mweya regai ndikuzivisei vana vamwari even even dhavhidhi sekuru vajesu bhuku ramabasa rinodaro vakafa vakavigwa pane ino nyika sekuru vajesu havana kukwira kudenga zvino sekuru vasinyoro ndovokwidza kudenga ivo sekuru vemuru sekuru vemunhu vasina kwavakaenda sekuru vemunhu havana kwakaenda guva ravo riri pakati pedu kusvika pazuva ranhasi naivo vakamiriravo kutozomutswa nemuzukuru wavo asi isu isu vana vamwari takabarwa nana zviruvi takabarwa nana nyati takabarwa nana vamoyo nana simasizwa nana masivanda tisu tiri kuti tiri kufamba nehighway tichienda regai ndikutaurire vana vamwari musanyengerwa mwari harevi nhema vese vakafa havana chavanoziva vari kuchererwa pasi muimba roimba vanochera makuva vari kungochera zvimwe nderangu zvimwe nderako vari kufuchirwa even mukorona imo muno ndakaona kusouth africa hurumende iri kuchera makuva in advance zvino kana vachizomuka iri kucherereko makuva plus unombodireko kufa uchiziva kuti uchamuka kana wavaudzaka kuti inandifi ukangoona uchinyarara hauchina chaunoziva but kweseni yatinosara tiinayo ndeyekuti pasta hamuna kupedza nyaya zvino kana muchiti imimi shoko ramwari rinoti vakafa havana chavanoziva ini amai vangu vakafa ndinotaura navo saka chinyi chinenge chichiitika mukoma wangu akafira kuhondo ndakamurota ndikataura nayenyi ndinotomunzwa achindisutsa uye zvesekuru vedu vari kutouya vachigara pamuzukuru vachiti ndini sekuru ndauya nezwi ravo chairo chairo saka chii ichocho rega ndikutaurire munhu wamwari kunyange pasi avasina mhinduro havazi sekuru vako vakafa nokuti vakafa havana chavanoziva kunyange nemugove havachina ndobva ndaita mubvunzo shirikadzi dzinosara dzichitambudzika dzichishaya chokudya asi baba variko kumakuva baba ava kana vanongonzi vane chavanoziva chete kana pachiitwa zvomweya asi havagoni kuuya nema50 kgs esadza kuti vazopa hama dzavo havagoni kuuya vachitengere vana hembe but vanongouya vachingoita zvemumweya chete chete ino handidi baba vakadaro rega ndikutaure munhu wamwari shoko ramwari notiro vakafa havana chavanoziva saka zvichapera sei kune rumuko rwevatsvene kune rumuko rwevatsvene pachamuka vatsvene ndo panonzi izvo nemunyori posira pauro anotiye kuna vatesoronika chapter 4 vhesi number 16 kusvika pa18 hwamanda yamwari icharira haisi hwamanda yengirozi ba haisi hwamanda vhuvhuzela rinoridzwa kuground nevakomana ihwamanda yamwari hwamanda iyi inoridzwa namwari nokuti kana yarira hwamanda yacho inomutsa vakafa ichishandura vapenyu kamwe kamwe sekurwaira kweziso zvanzi vapenyu nevakafa vachakumbana najesu makore Saka vese vakamirira hwamanda iyoyo hakuna akaenda kudenga. Jesu anoti yemoyo yenyu irege kumanikidzwa tendai kuna baba mutende nekwandiri kumba kwababa vangu kune nzvimbo zhinji dzekugara dai kwaisava kudaro handizi nai kutaurirai zvinodava kuenda kunokugadzirirai kana ndagadzira ndichadzoka ndokutorai zvino kana tichiti tafa tiri kufamba tichienda kudenga isusu achauya achitora vanaani tichienda one one mwana wadenga atikomborere atiitire zvakanaka rega ndikuudze munhu wamwari ndoda kuti pari zvino zvinamatire kuti vaya vavati vari kudzoka ndidhedhi havasi dhedhi zviripo zviri kudzoka zvisiri dhedhi dhedhi vakawana chavanoziva vakamirira rumuko rwevatsvene pamwe vachamukira kuponeswa pamwe vachamukira kuraswa vaunoti ndimama vari kudzoka havasi mama zviripo zviri kuitika ibasa remuvengi vaunoti vari kudzoka ndimukoma uchienda kumakuva zviripo zvauri kufambira nezvauri kutaura nazvo zvisiri mukoma wako chaiye shoko ramwari ratiro musafurirwa shoko ramwari harirevi nhema hama dzedu dzakafa hadzina chadziri kuziva dzakazorora dziri mumakuva ndosaka muchiona nherera dziri kutambudzika mwari achiti nherera dzese ndedzangu vamwe vava mastreet kids vabereki vavo vakafa havana chavanoziva zvino vabereki vabereki rudziiko vanoda kuti vana vasare vari mastreet kids asiwo vachikwanisa kudzoka kuzobatsira vana vavo vamwe vabereki vacho vanonzi vadzoka vachivhundusira vana vavabereki havaide vana vavo chaizvo vachiri panyika ino vachitobvunza kuti handidi mwana wangu anosvibirwa muri kupi ko nhai vana vangu kucanada achifona muri right here but kono kana vodzoka vanodzoka vachivhundusira vachitaura pachena kuti mukasandibikira doro mose munopera kufa ivo vakafa vasingamwi doro kana vaimwa vakanga vasinganwire chibhoyi vainwa ruusuku hwechirungu but kono vakuda rechibhoyi asi wene kudzidza kwako hauzvibvunziwo mubvunzo kuti ko seiko vakuda rechibhoyi raivarwarisa richivaitisa mausas vakafa havana chavanoziva kuti pane metsi yatiri kutambwa nadhiabhorosi pane vari kudzoswa vachinzi vabereki vedu ivo vasiri vabereki vedu vari kudenga kukomborere iyi nyaya inoda kuti uinamatire nokuti apa pastate of the dead ndo panotenderera satanism yose pachimiro chevakafa zvimwe zvese izvo tingaita but satani ipapa ndopaanoda panoita kuti hana dzedu dzirove thats why even pazuva ranhasi vazhinji vadiwa vedu vakafa hatigoni kana kutarisa chitunha chake chiri mubox nokuti satani akatiisa fiye yekuti varipo vari kutiona vazhinji even hama payairwara hamuna kuuya kuzobatsira asi afa makameka sure kuti paguva rake vasvika mamuchengeta kwete nekuti mune rudo munotya kuti anogona kuzondishanyira iyoyo fiye ndisatani pakafa ana chamusi seko musingadzidzi pamapurisa ezimbabwe anongononga chitunha achikanda mubhokisi nokuti vanoziva kuti wakafa hana chaanoziva mapurisa ekare vaiti kana munhu akazvisungirira vaisvika vachitobhutsura nebhutsu dzavo vachi bhutsu rachitunha chebenzi razvisungirira nokuti vanoziva kuti wakafa hana chaanoziva but imi kwenyu ndimi munosaluta chitunha ndimi munowevhera muno, muno mavoko muchiti bhahai chitunha nemhaka yei munofunga kuti vanokuonai yeti bhaibheri rabuda pachena vakafa havana chavanoziva